So abusuafoɔ mesa nso wɔ wi akɔ aba soro kɔpɛ sɛ abɛyɛ Kintu TV sɛ nɛ ɛna ɛyɛ first time ahwɛ Kintu TV a mɛsrɛ sɛ ɔbɛ subscribe to Kintu TV ɔbɛ like ɔbɛ comment ɛwɔ yɛ comment section ɔyɛ nso abɛ click on the notification button for more news updates sisi ano ɛyɛ nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ yɛ man Ghana man sɛ adɔs yie pa na yɛkɔpie ma no yɛkɔpie mu ɛwɔ yɛ NDC foɔ so akakye Ne nyinaa ne sɛ yɛ former president Mister John Dramani Mahama ɔne ne running mate ɛyɛ Nana Agyemang Opoku kɔpɛɛ mu wɔ the central region um na abusuafoɔ ɔmo kɔpɛɛ mu hɔ no ahyɛseɛ no na akɔ akɔyɛ anidisɛm ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ Professor Nana Agyemang ɛyɛ um Fantini anaasɛ ofiri ɛyɛ central region nti deɛ ɛdi kan ɔmo bɛda mpanyinfoɔ ase ɔmo bɛda Nana ahemfo mo ase esiane sɛ wɔama kwan ama wɔde hyɛ kronkron aba abɛyɛ running mate for the National Democratic Congress no wiei na abusuafo yɛn nyinaa yɛ nim sɛ Nyame yɛ adom on seventh of December twenty twenty four nso ɛyɛ election day ɛma ɔman Ghana nti ɛwɔ sɛ you know ɔde nsɛm bi ɛto abɔnten Nyame yɛ adom a ɔba aban mu biom a nneɛma bɛn na ɔde bɛgu akwan so ɛɛbɛboa ɛyɛ central region foɔ kyɛ sɛ ɔkeka nsɛm bebree Na ɛbi ne sɛ ɔse E block no a na ɔgu so a ɔyɛ a bere a na ɔwɔ aban mu no. Nyame yɛ n'adom na ɔsan bɛtena ɛyɛ akonwa kɛseɛ no so a ɛyɛ presidential seat no so biom a ɛyɛ E block a na ɔgu so a na ɔresi a ɛyɛ Ghanafoɔ anaasɛ NPP foɔ de katahyi awia aba no mu no. Nyame adom a ɔsaa bɛma ɔsɛ kyɛ sɛ ɔsaa bɛhyɛ aseɛ bio na central region foɔ nso anya ɔmo kyɛfa na abusuafoɔ wei na adeɛ kyeeɛ ɛyɛ chairman for the you know NDC party ɛyɛ Mister Johnson Asiedu Nketia nso kɔ pie mu ɛwɔ TV three you know um, first in news best in entertainment ɔmo um, ɛfrɛ no na abusuafoɔ you know sɛ borɔfo deɛ ɛnyɛ ɔmo mate koraa ɛne. Ɛsɛ yɛde kɛntɛn nya ne mate koraa ne brɔfo te sɛ brɔfo yi deɛ ɔde to hɔ kama kama kama ɛma TV three foɔ hu sɛ yes me nso makɔ school meyɛ krakye paa na ɔmo bisaa no nsɛm bi na nsɛm no mu ɛna ɔno nso ɛɛ ma no yɛ ɔde kɔ maa sisi a nsɛm a ɛyɛ ɛsi edu nketea ɛkɔ kan yɛ ɛyɛ opsi to hot ɛyɛ former president Mister John Dramani Mahama ɛde tu da abere a ɔkɔ pie mu ɛwɔ central region no Wei nam so ama nhemfofo abu afu sɛ, Adɛn nti na wobetwa ntra? Yɛyɛ mpanimfoɔ te sɛ yɛn na wobetwa ntra kyerɛ yɛn. Wobɛyɛ wo propaganda koraa no a, ɛnyɛ yɛn su na aba abɛyɛ propaganda. Sisi a akɔ akɔyɛ nsɛm bebree a ɛkɔ so wɔ yɛn man Ghana mu ase yi. But before that no, mɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe to Kintu TV, wobɛ like, wobɛ comment wɔ yɛ comment section, wei nso a wobɛ click on the notification button for more news update. Yɛnkyerɛ ho no.

The one hundred and twenty four Community Day Senior High Schools that the Exwal NDC Mahama government started, fifty of them were completed and commissioned. Hwɛ John Mahama forty six ntoro a wadi anabɔhyɛ a wɔhyɛ yɛ a wɔamfa anyɛ adwuma.
Ɛna first one wɔ se eh, strengthen SWRAJ to fight corruption even without an explicit complainant deɛ ɔkyɛ ne sɛ ɔbɛma sradefoɔ ho ayɛ den ayɛ den ato the extent sɛ ɔte sɛ corruption bi ɛkɔ so ɛnsɛ sɛ obiara bɛbɔ amaneɛ ɔte hwe na waduru hɔ na ɔno waduru hɔ no na ah. sradefoɔ akɔ fɛ movie bi ne yɛfrɛ no flash no wahwɛ da an aha saa pɛpɛɛpɛ ɛnso so jomahama baɛ wantumi anyɛ ho hwee enact a freedom of information bill

yɛwɔ atl wɔ hɔ nom mhm. yɛwɔ adeade wɔ hɔ nom mhm. aku wanyɛ mhm. establish here processing in all northern regions to achieve fifty thousand tons per year ɔbɛti nkuto processing factory ɛwɔ ɛsoro hɔ nom waku yamutu wanyɛ create a special pension scheme to encourage farmers and fishermen associations kwaku yɛn nso a wanyɛ jɔnmaama time ɛna sika ateɛ three four de sika de kɔ npr

Post Harvest Infrastructure Trading Standards kwaku ɛno nso a wanyɛ na nansɛ MMDC foɔ baa yi na wɔn ka kyerɛ sɛ sɛ Nana Akufo Addo atumi asisi ɛɛ ɛɛ facilities a sɛ tomatoes sɛ bayerɛ o ɛne a mo yɛ a storage na mo de akɔ akɔ warehouses akɛseɛ akɛseɛ.

ɛɛ takoradi mm. mehwɛ mehwɛ meka nhwɛ mɛ. ɛyɛ the cocoa company. sɛ cocoa company mm.
in fact cocoa beans a mm. nom bɛ hia ɛde ayɛ adwuma wɔn anya mm. na madafo ka ho yɛfɛ ne virus wɔn mu mm. ah. wɔn firi tam ɛtakoradi ɛde petition ɛbrɛ ndc for parliament. Mm -hmm.

Yɛayɛ no te sɛ fuel station a wokɔ a wokura wo sika na wakɔ akɔgyina hɔ na wabu premise te sɛ na wokɔbu petrol filling station na de akɔ akɔyɛ w'adwuma under ndc na premise no sisi manoma no mu dan ne yɛ ahɔ de woyɛ mpp ni a na ɔpa no ama obi mm. ɔpa wɔ ma ɛnɛ when was the last time a wote wei na ɛyɛ ana ɛma nkurɔfoɔ ka sɛ ghanafoɔ wɔ awerɛfiri mm. yɛnya biribi pɛ ne adwan yɛ sɛ ɛyɛ entitlement mm. when was the last time a wote sɛ premise ashorte when was the last time a wote sɛ fantefoɔ anaa nkranfoɔ ɛyɛ demonstration ɛyɛ agitation wɔ premise ho mm. manoma manoma obi de manoma mekyia no na ɔka kyerɛ me wɔfa adaka bere sɛ mekyia no paa mese manoma da bia premise nsɛm and then this ne dwɔmaama ɛnɛ mm-hmm. kɔdɔn Ne nyinaa ayɛ dɛn? Ɛkɔ.
Ase fi sɛ premise ne wiase mpo bi. Eh, asɛ yɛ nsu premise bi.
Issues bi yɛ ma ho. Ah, wonte. Wɔse eh, address gender inequality mm -hmm. by ensuring the expeditious enactment of the affirmative action act mpahyɛ wɔ he wɔyɛ yi.
ɔnatɔ wɔn ntumi anyɛ ɛndra and akufo ado ne yɛ apaase affirmative action bill no nti law.

Uh, oh. Ɔse, Parliament has com, uh, commensurated with bereaved families and asset victims on the, who were on their way to Parliament mm -hmm. to hear the finance minister's response to the closure of the cocoa processing company. Mm -hmm. Closure. Ah. Mm -hmm. Yàtú mi kọ́ sọ́dọ̀ cocoa beans. Mi bá tọ́. Na ni ni na da na ni ni mate ẹ̀ mẹ́mẹ́ brada panyin. Mm. Kwafre pọ́n ẹ̀ wọ ẹ̀yẹ fẹ́ ni sẹ́yìn St John's Takoradi. Mm -hmm. eti na edu baabi kwa me ba hɔ bo no wɔteɛ mm. gentleman with very nice family mm. but wɔn wɔn adwuma no agu ɔmo ba no bɛnya ase no mu wɔ kwan so jɔmahama wɔ tae bɛɛ twenty sixteen. na ɛyɛ wɔn asɛ collapse kɔhwɛ npp baa yi anglo gold yɛ tɔn ɛsɛ one dollar one dollar mpo an

na ɔde kɔdi World Bank sika no. ɛno so a Ɛno nso a, ana ɔma afa yi no anka ɔka sɛ ɔbɛsi 10 teacher training Ɛwɔ- college ɛka so Okay. establish ten Ten. no, to one side Double toss. rehabilitate and upgrade all technical schools Mhm, wayɛ wayɛ. double toss capacity toward processing ghana's oil Ne. not, not a pint of Ah. oil